Ah, ukoguo na tuma kunene Thima kũnene thima hau. riu ri eh ni nyuma tauni onana na na ithe wa Ehe. twakiaragia nini uguo Ehe. no gacagaca-inĩ kau rĩ nĩ twagĩa na gatopic tumana ndaigua kahutia mũno na topic gaka rĩ hana atĩrĩ eh kanitha wa ngai rĩ wamba au ndekĩra nĩguo koguo mũndũ wĩnyitĩire mũtumia rĩ nĩ anyitĩirwo kĩndũ kĩa Nĩho wa Mose.

kiri cukuru ta tene guo ndungiaga ndungiaga hiki hiki ni aingi muno na magite gwa guthii ningũgetha mũndũ geria muno ndanoga nĩ gũikara ũguo ndĩ wiki Ĩĩ, Ona nginya ndĩ gũtema moko ngigĩrĩ gũtinangia itũngũrũ kũu ngĩruga nĩ kũhĩa ĩgweta mũna mĩrongo ĩyo rĩ Ĩĩ. mũndũ agĩrĩire korwo akĩmenya mm, ikinya rĩu rĩngĩ

emenyo emenyo ri ogwikara we Thogora ũcio Ĩĩ. rĩu kwendaga gũthiĩ na haha ĩ niguo ngathondeka irigũ rĩ harĩa ĩ ĩ tondũ ndĩronire nĩ rĩkũgwa ĩ ĩ Nĩ nĩgetha njoke mathaa mangĩ nĩ gũthiĩ na taũni ngarore nĩ atĩa ĩ nĩ tũkũrora nĩ atĩa mũthee niguo niguo nĩ kũrora ũhoro ũcio ngĩigua ngĩhĩa hĩa kũhĩa hĩa haya tũkwaria ĩ andũ hatara guoka nĩ mũndũ ĩ ĩ sawa sawa ĩ gũkũ na nĩguo nĩguo ingĩonaga ngĩna ndirĩ na mũndũ rĩ ikamana nĩguo itanonya na mũndũ harĩa hi rĩu na tondũ ndĩreciria ũhoro wa mũndũ rĩ na nĩ ndĩrenda mũtumia tũgwĩka atĩ nake njagĩrĩirwo nĩ gwĩka wega no ndakaire tũtauhĩte ndatindaga coka ko hihi no kanjĩtĩkĩre ka kũngĩthia na ngarĩciria rĩega kaba ndigane na ya itoĩ nyambe ndĩkinyie kuo na mũhiki ũcio nĩ ekũnjĩtĩkĩra kaba gũthiĩ kuo kinyio kuo Rĩu njĩrire ndeto cia kũruka rĩu rĩ rĩu arana ta anyingata mũciĩ ũyũ nĩkĩ na nĩma

Na by the way ona twanjĩria rĩtwa rĩaku wĩtagwo atĩa? Njĩtagwo njĩtagwo Daniela. Ah, wĩtagwo Daniela? Ĩĩ njĩtagwo Daniela. Mm. Ĩĩ na gũkũ nĩkuo mũciĩ. Ah, gũkũ nĩkuo mũciĩ? Ĩĩ. Oh, na mũikaraga na ũ? Ikaraga na mathĩ. Ah. Ĩĩ. Okay. Ĩĩ. Ona niĩ tuikaraga na mũthee wakwa. Ĩĩ. Ĩĩ mũkũrũ nĩ ambire kumagara. Okay, na niĩ mũthee nĩwe wambire gũthiaga kumagara. Aha. Ĩĩ akĩ akĩhurũka.

Ndongĩenda rĩu twambe ndiũĩ kana tũkwamba gũthiĩ kwa mũthee kana tũkwamba gũka kwanyu. Nĩwe ũkũnjĩra. Na twambe tũke kwĩ mathi. No twambe eh, by the way no twambe tũthiĩ kwĩ mathi. Nĩgetha ũkĩni introduce nĩgetha ndagakĩrigwo nĩ atĩa. Nĩgetha rĩu kuma hau rĩ tũgĩcoka tũgĩthiĩ kwĩ mũthee. Nĩ kwanza mathi agũkena. Eh? Agũkena. atũranjũragia ciũria icio ona nĩcio ngwĩyũragia ngarigwo atĩ rĩu mani ngona mũndũ atĩa ngona mũndũ atĩa ngaruta kũ rĩu niĩ rĩ kana wakundakoria twana wokĩtwa aya mathĩ mathĩ ndarĩ gũkũ

kana nda- ndendaga gwĩciria ũhoro wa mbembe ta ici ndendaga gwĩciria ũhoro wa mũgũnda ta ũyũ ndiũĩ ũrĩa endaga ũyũ mũthuri ndimenyaga nĩ wana tũraga o- o o kambĩ ndimenyaga nĩkĩ ekaga na na- nĩkĩ nĩkĩ ekaga kũu Hmm? wĩra wake no gũikara kambĩ na andũ arĩa angĩ ona ndagaikara mũciĩ na nĩ ndĩ ndĩrokire Nĩ mũthuri wa nakũ ndaringĩrĩirio niĩ na ndaikaraga mũciĩ ngarĩa na nganyua na ngahorera. Ndangĩũka nginya kũndeithia ũndũ wĩra wake no gũikara na kũu. Tũngĩteithania atĩa na mũndũ ta ũcio ma? Narĩ korwo nĩ ndoĩ. Narĩ korwo ndiathikĩrĩirie mathĩ tondũ ona mathĩ tiwe wahikagio nĩ niĩ ndahikagio ma. Rĩu ndatuĩkaga mũtumia kũu na rĩu nĩwona ũrĩa nda- nda- ndathũkire nginya gũkĩra ũrĩa ndokĩte ndahanire oro ũguo Magũkunda nĩ akunde, magũkunda nĩ akunde, ũtakundaga nĩ arugerwo gacumbĩ, ũtakundaga. Magũkunda nĩ akunde, magũkunda nĩ akunde, ũtakundaga nĩ arugerwo gacumbĩ.

no nginya mũndũ anyue kanini nginya kanini nĩ koru ona jesu kana yakaringithana ndanyue gacoki kanini kanini gakinyĩ koru ithuĩ ndiakwĩrire gũkũ nderetwo nĩ mathĩ na ũhoro wa- wa- wa ũkristiano woka kũnyua njohi no kanini na nyingĩ ndanyua ũmũthĩ wathire gũtukana na andũ ũkĩambia njohi kana ũtũraga ũnyuaga njohi kana nĩ atĩa njoshua ta ndarĩria wega kanini nĩ kega kanini ti ko na rĩu nginya gũtirĩ wĩra ũndeithagia ndũraga gũkũ nĩmaga ndutaga mawĩra mothe tara mbembe ici wone ũrĩa ihana tara mũkondobia ũyũ wona gũtirĩ kĩndũ ũraciara nawe no kũnyua njohi no kũnyua o rĩu ndĩrokire ũhikie na no kũnyua njohi kaĩ mũthuri wanakũ we rĩu ũnegenire ũnegenire ũnegenire Rĩu no manegene manegene manegene nginya mũndũ ndagĩaga thayũ thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ

Na- kwanza nĩ iria cia ikombe ona ti njohi ĩna handabu nĩ njega ĩyo ĩyo na nĩyo njega kwanja nĩyo ĩtũmaga mũndũ aigue ma na hĩndĩ makĩria ĩyo wekĩra kĩgoti gĩa thuti ũgathiĩ ũkanyua njohi kũhana atĩa ndwĩka ũndũ he mũndũ ndũhetha ndũhe thayũ rĩ ndoka na gũkũ mara ti kwega ndoka na gũkũ mara ti kwega wendaga njĩke atĩa ũkamenya ndĩ waũ njohi

Mandagira twa gwĩthamba marĩ. Gĩthiĩ ngĩthambe nĩ ũrĩa hugete. Mathi, Yo. ona ndigũikara Eh, ndĩ na ũhoro mũingĩ mũno ndĩrenda gũ- ole kũ. ũhoro wa kĩhiko gĩakwa na makama Kaige atire atia. tamaga nĩ gwathũkanire Tareke kwĩre, tume na haha njoka here ũhoro ũcio naho. He ũhoro.

ona gũtirĩ wĩra ndeithagia gũtirĩ wĩra ndeithagia ndũraga ndutaga wĩra kuma kĩroko nginya hwainĩ atũraga kambĩ na icio ndeto kaĩ ti Atũraga njega kambĩ. icio ndeto ti njega na rĩu haha rĩ hena handũ ndĩra- ndĩrenda gũgũtwara niĩ ndirenda gũcoka gũkũ mama He handũ ndĩrenda kwamba gũgũtwara he- ndagĩtarĩ wa kĩ na ũti mũ- mũrwaru hena ndagĩtarĩ haha mwega mũno ndĩrenda twambe tũthiĩ kũrĩ we Hmm? nĩgetha maũndũ macio tuone kana nĩ megũcenjia ũngĩcenjia maũndũ macio nĩ magũcenjeka kana ndagĩtarĩ mwega mũno na nĩ etagia mbeca mbeca ndetagia aca mm. tũthiĩ gwĩ ndagĩtarĩ ũcio Mari, karĩ na kũgũkũ rwa ndehi ndara-inĩ wenda gũthiĩ kwĩ ndagĩtarĩ na gũkũ aikaraga na gũkũ na gũkũ gĩthaka-inĩ gũkũ ũcio

ndagĩtarĩ mũthuri mũthuri wakwa Azwa. Eh. Atindaga karĩ. Eh. Na kũnyua. Eh. Eh nĩ nĩ ndikũria thĩna nĩ wathira. Oka. Oka. Yeah.

mwathani kaĩ ũkũgwathirie atĩa joshua karĩ kĩ wekire Hungu- hebu hungura hungura haha hungura haha wenu ũhana ũguo wenu ũguo nĩguo waikarire wenu Joshua nĩma ngiwanyuire kandũ nĩkĩ Joshua ni nini ilifanyika thaa iria tigĩrĩire nĩ mũndũ ũrekera nginya thuti ngĩthiĩ Nairobi na ngĩkwĩra ũhikanie we nũ rĩu nĩ warigwo nginya nĩni kwanyu nĩkũ

Ndĩrakũria atĩrĩrĩ Joshua. Joshua nĩ nĩ nĩ nĩ nĩ bangi wanyu rĩ? Hwaĩ-inĩ tũrarĩa ngima na mahuti marĩa. Nĩũrĩa makoragwo me mathaka. He. We ũrenda kũmbwo moko? Eh? We ũrenda kũmbwo moko? Tamba ũturie maru.

wa Joshua kumania na ndagĩka ĩno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twatũma maroho macio thĩinĩ wa irima rĩa nduma rĩrĩa rĩtarĩ kĩ- gĩturi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twaria ndo Joshua tuĩke wa gũcokererwo nĩ ũgima wa mwĩrĩ Nĩguo na Ngai. hakiri ciake na thamiri yake Yes. nĩ twametia kũu ya In Cairo Jesus' name. kũu yathikirwo Yes. ĩtuĩke ya kũmũcokerera Yes. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Yes. Kristo